नमस्कार स्वागत या इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल पर आइ हम अहाँ बुझे ले जा रहल छियै ई जन आवाज कार्यक्रम में हम मंगेने छियै अ, निर्मल कापड़ यादव जी के उर्फ एन के यादव जे अ, नगर अध्यक्ष हनुमान कलकालनी के जनमत पार्टी के रहल या और हम अहाँ आइ के बात जते भी करबे ओ कल के जे बलिदानी दिवस छलै ओहिपर रहिके बात करबै आओर हम अहाँ चलू चलै छियै हँ ओ कापेर जी से बुझै छियै कि की चीज आओर किया ओकर पृष्ठभूमि की चीज छै तऽ चलू स्वागत करी धन्यवाद आइ जे इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनलमे हमरा अपन मोनके बात बीतल बात सब राखै लए देलियै ओहि खातिरमे हम बहुत बहुत धन्यवाद करै छी आइके जे सर हम अहाँ क्वेश्चनिंग आओर जे बाते हेतै जे हम अहाँ जनताके बुझेबै कि काल्हिखन हम अहाँ ई जे बलिदानी दिवस हम अहाँ मनेलियै ओहिके रहस्य की चीज छियै ओ किया मनाओल जाइ छै हँ कनि हल्का ओकर पृष्ठभूमिके बारेमे सर बतेबै जनता आओरके ए, बहुत मार्मिक प्रश्न पुछलियै अपने ई बलिदानी दिवस कहबै तऽ आइ राजनीतिक पृष्ठभूमिसँ ओकरा देखल जाउ तऽ ई नेतासभ ओकरा एकटा सीढ़ी झाँटि बना लेलकै जे कहबै तऽ बहत्तरि सालके दू हजार बहत्तरि सालके जे ई आन्दोलन भेलै ओहिमे जे शहादत देलकै अपन साथीसभ कुर्बानी देलकै अपन साथीसभ तऽ ओकरा ई नेतासभ सीढ़ी बना कऽ एकटा पर माध्यम बना के एकटा ओहिना की केलकै तऽ अपन अपन साला हो समधी हो उम, उम, और नाता बाद गोतावाद हो ओहि सबके मंत्री के पद लेलकै और अखन कहबै तऽ ओहि कुर्बानी देलहा जे शहीद छै ओहि सबके एकटा कहबै तऽ बलिदानी दिवस हो या कोनो एकटा दिवस हो ओहि माध्यमसँ एकटा फूलमाला अर्पण तक ई नेता सब नहि करै छै ओकरा लेल हम जनमत पार्टी हमर जनमत पार्टी तैयार छी हमरा सबके काल्हियो कहबै तऽ जगह जगह पर हनुमान नगर कंकालनीके चौदह टा वार्ड छै ओहिमे से हमरा सबके बारह टा वार्ड अधिवेशन भऽ चुकल छै अ, ओहि बारहो वार्डमे हमरा सबके जगह जगह पर बलिदानी दिवस दीप प्रज्वलन कए कऽ कोन सभामे ओकरा परिणत कए कऽ सबके सम्मान के लिए फूल और अबीर माला से ओकरा अर्पण कए कऽ ओकरा आत्मा शिर शान्तिके लागि दीर्घायु भगवानसँ एकटा प्रार्थना भी कयलियै हमरा सबके आओर ओकरा हम ओइ रूपमे बुझय छियै जे बलिदानी दिवस ओकरा कहल जाइ छै चलू सर एकदम सर एकटा माघ पाँचेके अहाँ सब माघ पाँचके बलिदानी दिवस मनबल जाइ छै ने ओ माघ पाँचेके किया हम अहाँ मतलब अहाँ आओरके बलिदानिये दिवस कहिके माघ पाँचे किया राखऽ पड़तै ओ चीज किया करलियै सर ओहिमे छै कोनो रहस्य की बहुत नीक बात कहलियै अपने जेनाकि हमरा सबके जे स्वतंत्र मधेश गठबंधन रहै ओहि टाइममे कहबै तऽ लाखोके संख्यामे लहानमे इएह सिरहा जिलाके लहानमे लाखोके जनमास उपस्थित भए कऽ ओहि दिना माघ पाँच गते बलिदानी दिवस कहबै तऽ ओहि दिनसँ आरम्भ भी भेलैए तऽ भव्यताके भव्यतापूर्वक साथ मनायल गेल रहै ओहि बलिदानी दिवसके आइयो हमसभ उएह माघ गते पाँच गते जे छै से मनाबैत एलियै आओर मनाबैत छियै चलू एकदम सर ई माघ पाँच गते जे बलिदानी दिवस हम अहाँ मनबै छियै ओहिमे एक्चुअल कथी कहलियै जे व्यक्ति शहीद छै जी शहीद और के लागी ओ जनमत पार्टी के अ, द्वारा मनबल जाइ छै ने जी जी तऽ चलू हम अहाँ से जे सर मना रहल छियै ओ एक्चुअल तोइक के एक्चुअल छै करा लगी सर जे व्यक्ति अखनी के बलिदानी से छले ओहि के कोनो भी व्यक्ति अखनी कोनो भी पार्टी के व्यक्ति नहीं कर सके छले तो जे जनमत पार्टी कर लगे बट सर वो दीप जला के की लग रहा है वो दीप और जे बलिदानी दिवस मतलब हम मना रहा छे वैसे एक्चुअल हर एक वह टा से जनता के जे बलिदान देने छले ओकरा हर एक चीज अगर फैमिली के लगी बहुत सर फुलफिल

अगाड़ी ओकर जेना अपने कहलिए जे ओहिसँ पूरा भऽ जेतै कि दीप जलाके बा ओकर फूल माला अर्पण कए कऽ ओकर पूरा भऽ जेतै कि हमरा आरके अगाड़ी संघर्षरत छियै हुनका सबके हमरा आरके पचास लाख जे शहीद भऽ गेलै ओकरा पचास लाख दियौ कहि कहि अखनी जे हमरा सबके सरकार छै ओ सरकारोसँ मांग कए रहल छियै बार बार ई बात राखि रहल छियै आओर ओकरा हुनका परिवारमे कमसँ कम एकटा व्यक्तिके जागिर हो टेंशन हमरा आरके बात राखैत एलियै हरेक जगह आइयो तक राखैत एलियै तऽ ओ अवश्य देबे पड़तै जेना अखनिए कहबै तऽ प्रदेश सरकारके रूपसँ शहीदके नामपर तीन तीन लाखके टाका घोषणा केलकै हम तऽ कहबै आइ प्रदेश सरकारके देखियौ जेकि केन्द्रके आयल बजट ओहिमे सँ बाइस प्रतिशत भी खर्च नहि कए सकलकै हँ बाँकी बजट जे छै से सब फ्रीज भऽ गेलै आपस भऽ गेलै अगर वएह पैसा ओ सब चाहितियै तऽ एहि शहीदके नाम पर पचास पचास लाख टका दए सकै छलै शहीद परिवारके तऽ हमरा सबके बात अगाड़ी राखने छियै आओर शहीदके जे छै सपना साकार करिएके रहबै हमरा सबके जनमत पार्टी ओ अधूरा नहि रहै देबै इएह हम कहै लए चाहबै हर एक शहीदके लागि ने जी मतलब एहिठाम से हम अहाँ ई चीज बुझि सकै छियै कि ई जे जनमत पार्टी छै एकदम अखनीके युवा दस्ताके लेल हर एकके लेल आओर जते भी व्यक्ति शहीद जवान शहीद छेलै भेल ओहिके लागि भी अभी के जनमत पार्टी वर्क कर रहल छै ने जी जी चलू ग्रेट हम अहाँ चलै छियै दोसर क्वेश्चन पर जे क्वेश्चन छलै शहीद के नाम पर अ, राम मनोहर यादव जी हँ ओकर घर के यथार्थ अवस्था की छै अभी के ए, बहुत सान्दर्भिक प्रश्न के लिए अपने कहबै तऽ राम मनोहर जी भादो पन्द्रहके तऽ ओ हिरासतमे ई नेता सब जे छै ओकरा टॉर्चर कए कऽ जेना नेपालगंजमे एकटा सभा रहै उपेन्द्र यादव जीके जे अखनी जसपा कहबै जकरा ई सब तऽ नामो तते बदलै छै जे यादो नहि रहै छै एते कहबै तऽ गिरगिट भी रंग नहि बदलै छै अपन तते पार्टीके नाम बदलै छै सब तऽ ओहि टाइममे जन अधिकार फोरम रहै तऽ एकटा सभा नेपालगंजमे ई सब राखने रहै तऽ ओहिमे चारिटा साथी बाँकेके जाहिमे कि एकटा राम मनोहर जी ओ ओ छथिन चारि टा साथी मिलि कऽ ओहि सभाके कोनो ने कोनो रूपसँ आब अनु देखबै केहन सभा होइ छै से कहि कऽ ओसभ पहुँचलै ओहिठिना तऽ ओहिठिना उपेन्द्र यादव जीके नजर पड़ि गेलै बहुत होनहार रहै आओर जिला संयोजको ओहि टाइममे रहै राम मनोहर जी कतेक बेर ओ कला झण्डो भी प्रदर्शन कयने रहै बाँकी नेपालगंजमे तऽ ओ भय त्राससँ उपेन्द्र यादव कहलकै हो नहि हो कोनो षडयन्त्र नहि रहल छै ओहि ओहिसँ पहिले प्रहरी सेनाकेँ लगबा कऽ ओहि चारिओ टाके अरेस्टिंग करेलकै नेपालगंजसँ ओकर बाद हिरासतमे लए गेलाके बाद चौबीस घंटाके बाद तीन तीन आदमीके तऽ छोड़ि देलकै आ एकरा राम मनोहर यादवके ओहिना हिरासतमे राखि लेलकै हिरासतमे रखलाके बाद जे छै से ओकरा बहुतो टॉर्चर दए कऽ बहुतो शारीरिक टॉर्चर हो नेताके दमन हो बहुतो अनेको प्रकारके टॉर्चर दए कऽ ओकरा मरवायल गेल छै ओहि हिरासतके भीतरमे इएह नेता मरबेने छै ओकरा जानि बुझि कऽ मरबेने छै तकर बावजूदो कहबै आब कहबै तऽ एहिठिना अपनो आरके तऽ देखने तऽ नहि रहियै महा महाभारते टाइममे लेकिन सुनने तऽ जरूर छियै अखनियो ग्रन्थके रूपमे प्रमाणित छै जाउ ओहि महाभारतके युद्धके टाइममे जब सेना मरे तऽ शामके टाइममे ओकर लाशके हस्तांतरित करै जलाबैके लागी लेकिन ई सरकार एते दमन केलकै घोर दमन केलकै जेकि पाँच महीना तक लाश सहित नहि देलकै आब सोचियौ भादोमे मरलै आ ओकर लाश जे छै से नओ गते पूसमे जाके लाश देलकै तब हमरो आरके एहिठिनसँ श्रद्धाञ्जलि दैके लागी सप्तरीसँ गाड़ी एकटा केलिए एक लाख अट्ठाइस हजार रुपैआ खर्च कए कऽ एहिठिनसँ जब बाँके पहुँचलहुँ कोहलपुर तऽ ओहिठिना जा कऽ हमरा आरके छियालिस आदमी गाड़ीमे रहियै गाड़ी सहित अरेस्ट कए लेलक ओहिठिना आब तऽ हमरा आरके जे प्लान रहै ओ कामयाब तऽ नहि हेबै जे सप्तरीसँ हमरो सबके बाँके गेल रहियै ओ प्लान तऽ मिस भए जेतै हमरा सबके तऽ आब कोन ओहिठिना एहन अथी रचल जाय जे हमरा आरके अपना स्थानपर पहुँच सकियै आब गाड़ीमे तऽ ओहि ट्रेफलधारी सेना पुलिस तैनात कए देलकै जब गाड़ी हाइवेमे पहुँचलै तऽ हमरा आर सबके ओहिना हिम्मत कनि केलियै कि तऽ हमलोग तऽ शान्तिपूर्ण अहिंसा तब तब मारमे रहियै ओहिना हिंसा करै लए तऽ मिलै नहि छै कोनो प्रकारके तैयो अपन चांस अपन मिशन जे मिशन लए कऽ गेल रहियै श्रद्धांजलि साथीके देबै कहि कऽ ओ मिशनके तऽ कामयाब हेबै तबे हम सक्षम लीडर भेलियै तऽ ओहिके क्रममे हमरो आरके या हेमंत जी हेमंत जैन होलमान लगरके ओकर गाड़ी रहै ड्राइवरो सोराजी रहै हमरो आरके जब ओहिना जोरसँ धमस देलियै तऽ गाड़ी रोकि देलकै हाईवेमे हमरो आरके एहन घने कहले रहै जे हाथो हाथ देखा नहि पड़ै हम आज एखन बैसल छियै एतेक दूरीमे नहि देखा पड़ि पड़ै तऽ हमरा आरके ओहि बीचमे चांस लेलियै शीशा खोलि कऽ छब्बीस आदमी ओहिसँ भागि गेलियै जब छब्बीस आदमी भागलियै तऽ सब अल्पत्र भए गेलियै कि तऽ जन्ममे कहियो ओहि जगह गेल नहि रहियै कोइ कहतौ कोइ कहतौ आ ठण्ड ओ काफी आइ की ठण्ड यऽ ओहूसँ बढ़ि कऽ ठण्ड रहै ओहि दिनमे तकर बाद हमरा आरके चारि बजेके घटना छियै नओ बजे जाके सब साथी जते बससँ भागलियै चारि बजे इकट्ठा भेलियै एक जगहमे राम मनोहरे जीके घरपर जाके कपासी गाँव नाम कहै छै राम मनोहर ओकर अवस्था आर्थिक अवस्था कहबै एकदम न्यून छै एकदम एकटा किसानके बेटा किसानसँ जीवन आर्जन करैत बहुत न्यून अवस्था ओकर छै कहबै तऽ एहि सम्बन्ध करै छै अते दमन शोषण हँ पहिलिएसँ ओकरापर भऽ रहल छलै ने आओर अभीके टाइममे तऽ ओ जनमत पार्टीके बात करबै तऽ बहुते विकसित भऽ गेलै ओकर पार्टीके जे कानून होयबाक चाही ओहो चीज बनि गेलै तऽ ओकरा प्रति तभियो तेहने चलि रहल छलै अखनियो तेहने छै कि किछु परिवर्तन भेल छै आ अखन कहबै तऽ स्वतंत्र मधेश टाइममे तऽ एकटा जे रहै से रहबे करै अखन जँ हमसभ मूलधारके राजनीतिकमे एलियै फिर भी एहिठिना नेता या विगत किछु दिन पहिले पौष दसके तऽ कहबै तऽ हमरा सबके एकटा सखुआके ए, समुदाय भवनमे हनुमान नगर कंकालनी एगारह नंबर वार्ड सखुआ टोल कहै छै ओकरा ओहि समुदाय भवनमे हमरा सबके जनमत पार्टीके एकटा कोन सभा करैत रहियै ओही कोन सभामे राजेश यादव नामके ओकरे भतीजा मोही नारायण यादवके भतीजा छै ओ ओकरा किछु अखनी तऽ जनप्रतिनिधि छियै लोक लोकतंत्रके सेवक छियै ओ तऽ ओकर कयल करतूत ओहिठिना जे भी कयल करतूत रहै ओकर ओकर बारेमे दू शब्द की बोललै

अहाँ अपन शक्ति देखाबियौ ओहिना ओहि कार्यक्रमके बिथैल दियौ से तरहसँ आयोजित ढङ्गसँ कहबै तऽ आक्रमण हमरा सभपर केलकै लेकिन हमरा सभके तऽ की छै तऽ स्वतंत्र मधेशसँ अखन तक रोड मैप कए कऽ आयल छियै हरेक जनताके गतिविधि सब देखने छियै कोन रूपके छै हरेक चीज देखने छियै हमरा आरके ओहिना घबरेलियै नहि ओसभ जे कतबो आक्रमण केलकै हमरा आरके बिथोले केलकै हमरा आरके ओहिना घबरेलियै नहि जबकि ओहिना कहबै तऽ जन जनपद आओर सशस्त्र दुनू प्रहरी सेना बल तैनात रहै लेकिन ओ सेना ओकरा जे छै हिरासतमे नहि लए कऽ संरक्षण देलकै आइ तक दैते छै एखनियो तक कहबै तऽ खुलेआम ओ घुरि रहल छै ओतबीके नहि भारदा हॉस्पिटलमे या भारदा हॉस्पिटल एक नम्बर वार्डमे जँ अनियमता सब होइत रहै जेकि पहली बार वैक्सीन देल जाइत रहै जनताके ओ वैक्सीनके माध्यम लाइनमे जनता लगल छै धूप छै लाइनमे लगल छै आ ओन्नेसँ सामन्तीसँ आबै छै आ वैक्सीन लगा लगा चलि जाइ छै ईसभ भरि दिना लाइनमे लागल छै जब टाइम चारि बाजलै तऽ आब नहि हेतै फेर लाइनमे लागल जनता चलि गेलै ओहिपर जनमत पार्टीके ओहिठिनका वडा अध्यक्ष सुरेन्द्र मण्डल जी आवाज उठेलकै जे ई अनियमता सब किए जब ओहि दिनका प्रावधान छै जे लाइनमे लागि कऽ सुइ लेल जाउ तऽ फेर सहमति सब अपनेसँ बाबू बनि कऽ जाइ छै गाड़ीमे सुइया लए लै छै लाइनमे लगला लोक ककरो सुइया नहि भेलै अहिना घर जाय पड़लै ओ आवाज जब ओहिना उठेलकै तऽ ओहिठिनका कहबै तऽ सोनू खड़गा एकटा अहबा पास कए कऽ एच के पदपर डाक्टरी करै छै ओकर हमरा के एकदम प्रत्यक्ष रूपसँ देखलियै जे ओहि सुरेंद्र मंडल जीके वार्ड अध्यक्ष जीके ओकर श्रीमती जी चप्पल लए कऽ मारै लए दौड़लै जे तू एहन आब बात कहैवला किए हमरा बीचमे तऽ आब स्वतंत्रे मदद की कहबै आओर जनमतो पार्टीमे ओहूसँ बेसी देखै छियै दमन शोषण भऽ रहल छै हमरा सब प्रति ई दमन शोषणके अहाँ सब कोन तरीकासँ उत्तर दै छियै मौन रही के कि कुछ और दोसर तरीका अपना के आब तरीका कहबै तऽ हमरा सबके तऽ ओहि टाइममे स्वतंत्र मधेश गठबंधन टाइममे जब मारे तऽ हमरा सबके फूल दिए सरकारके आ आइयो तक जनमत पार्टी मूलधारके राजनीतिकोमे एलियै तथा हमरा आरके आइ तक कहियो नहि उगतेलियै यऽ ओकरा ओही रूपसँ हमरो सबके जवाब दैत एलियै एखन तक आ जे गति ओ सब केलकै उएह गतिसँ हमरो आरके जवाब ओकरा नहि देलियै हमरा आरके शान्तिपूर्ण तरीकेसँ जवाब दैत आबै छियै आ एतऽ तक एलियै एखन तक आइ तक हिंसा अपन जे छै से ओकरा पास नहि देखेलियै हमरा सबके आबके की छै मतलब बिकॉज पहिले से जे पास्टके बात करबै तऽ हम अहाँ चलि आबिते छियै ओहने हिसाबसँ चलिते छै चलिते छै बट फ्यूचर बढ़िआँ करैके छै तऽ अखनी प्रेजेंटमे की आब अहाँ ओते चालबै की रास्ता अपनेबै आ- आब की छै कि मानि लिअ हम आइ जोगिनियासँ राज विराज एलियै कतहु रस्तामे कोनो किसिमके अथी नहि देखलियै अगर एहिठिनसँ हम फिर आपस जेबै ओही रास्तामे अचानक एकटा शेर आबि जाय तऽ आत्मसुरक्षा तऽ करय पड़लै तऽ ताहि लागी अगर ई शासक वर्ग सब आबो नहि मानतै चीजके आबो हमरो आरके स्थान नहि देतै तऽ आत्मसुरक्षा तऽ करय पड़तै दोसर तऽ आओर लागै छै कोनो विकल्प नहि छै तऽ आत्मसुरक्षा करयके लागी की अस्त्र उठबय पड़तै हमरा आरके किसानके बेटा छियै मेहनत कयल हाथ छै अगर ओ दिन ई सरकार लाभतै अगर हमरा सबके नहि सुनतै आवाज तऽ ओ दिन अगर लाबय पड़तै तऽ हमलोग तैयार छियै लाबयके लागी किए तऽ देखने हेबै सोहराजी सबके गलामे लाल गमछी क्रान्तिके प्रतीक बलिदानीके प्रतीक हरेक कोनो टाइममे हमरा सबके अपन रूप देखा सकै छियै ओ। आब जे- अहाँ ओके ईट के जवाब पत्थर से दे के लागी एकदम रेडी छियै Ready। और तैयार छियै वएह मानऽ पड़तै जी कि ईट के जवाब पत्थर से देबे करबै आब कहबै तऽ एकर अम, अ, अनेको तरीका सब छै जेनाकि मानि लिअ हमरा सबके अखनी किसान आंदोलन आंदोलित छै एखन तऽ हमरा सबके मांगे छै एगारह बुधे मांगे राखने छियै अगर ई सरकार अहिना प्रेमसँ सहज तरीकासँ जे किसानेके बेटा हमहूँ छियै किसानेके अन्न खाए कऽ हमहूँ जियै छियै बड़का कुर्सीपर बैठने छै जनता अगर ई सहज तरीकासँ सुनि लेलकै तऽ हमरा सबके प्रेमसँ पैसा अयबै कोनो जरूरी नहि छै हिंसा भड़काबैके हिंसा करैके ईटके पता जबल पत्थरसँ दैके कोनो जरूरी नहि पड़तै हमरा समझदारीके साथ आओर खेलाके नेपाल सरकारके अपन माँग लए लेबै तेहन तेहन टूल्ससब आओर हमरा आओरके कहबै तऽ राजनेता बहुत विद्वान छै जबकि कहबै तऽ एहि अभियानमे एहि अभियानमे जुड़लिए तऽ डॉक्टर सी के राउत जीसँ फेस टू फेस नहि मिलल रहिए पाँच साल नहि मिललिए लेकिन ओकर विचार जे एकटा प्रभावित भेल रहै ओ विचार बहुत सुन्दर लगलै ओहि विचारके माध्यमसँ हमरो आओरके जुटि गेलिए हमरो राजनेता एकदम विद्वान छै अखनी तक ओहन तरहके कदम नहि चालय देलकै नहि चालतै कहिके खेला कऽ हम नेपाल सरकारसँ ओ मांग पूरा कए लेबै अपना सबके से कहिके हमरो सबके विचार छै चलू एकटा हम एहिठाम अहींके पर्समे से मतलब एन्सर देख कऽ एकटा पर्स निकलल अइ जे हरेक जनताके क्वेश्चन हेतै आओर जे दोसरो पार्टीमे अखनी अ, भले ही वर्क करैत हेतै काम करैत हेतै ओकर कार्यकर्ता हेतै ओकरो लागि ई भऽ सकै छै अखनी अहाँ जे कहलियै कि हमर अहाँके राजनेता जे डॉक्टर सी के राउत जी छियै ओ बहुते विद्वान छै आओर ओकर एकेटा ओहन भाव सुनलियै ओहिसँ हम प्रेरित भऽ कऽ ई पार्टीमे आइ हम मेहनत करि रहल छियै हरेक चीज करि रहल छी तऽ यदि से जनता अ, ओहि प्रति जनमत पार्टी प्रति अट्रैक्शन हेला चाहि रहल छै ओ कोन एहन वर्ड छलै आओर किया एकटा जनमत पार्टी हरेकके चयन करबाक चाही ओ कनि जनताके बुझा देबै अहाँ कहबै तऽ जनमत आओर जनलहर जे एखन जनताके बढ़ि रहल छै जनमत क्रेज जे बढ़ि रहल छै तऽ सबसँ कहबै तऽ सद्भाव जे हमरा सबके आइ दस बरससँ जनताके आगाँ केलियै रोड मैप केलियै जनचेतना फैलेलियै सद्भाव अपन देखेलियै ओइपर जनता जे छै आब बुझऽ लागलै जनताके दिमाग जे छै से कहबै खुलि गेलै आब

या तऽ ई भ्रष्टाचारोके देखै छियै सब पोल खोलि रहल छै भ्रष्टाचार तऽ हमहुँ केने छियै किएक तऽ एहिठिना सब जते नेता छै सब भ्रष्ट छै तै दुआरे ओहि सबके आब दिल दिलमे डर पैस गेलैया जे आब तऽ सब भ्रष्टाचारके पोल ई जनता पार्टी खोलि देतौ आब जनता तऽ ओकरा ओर आकर्षित भए रहल छै

एहिना जेना हमरा सबके स्वतंत्र मधेसी गठबंधन टाइम से जे दस लाख रोजगारी दिलाना है भ्रष्टाचार को मिटाना है और जनता राज बनाना है कि तऽ हमरा सबके से मांग ई तीन टा मांग जे छै तबे से छै आ यो जनमत पार्टी भेलै तैयो ओ मांग मेन कहबै तऽ ट्रिगल पॉइंट पर चलि रहल छै अखनियो तऽ सबसँ कहबै तऽ अपना आरके एकटा पड़ोसी देश भारत ने स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ने जे रहै महात्मा गांधी तऽ ओकर सेम नकल जनता अखन कए रहल छै जे एक रत्ती मिस भेलै तऽ नथुराम गौड महात्मा गांधीके गोली मारि देने रहै तेना सीके रोज जे ई मांगे सब राखने छै दस लाख रोजगारीके श्रीकृष्णा जे मांगे राखने छै तऽ

आब गरीब जे अगर चाहतै नेता बनैके लागि बनि सकै छै चुनावमे कहियो भाग लए सकै छै एकर मतलब की भेलै राणा कालसँ राजा कालसँ आइ तक वएह शासक पर राज राज राज करैत एलै आइयो वएह राज करै लए चाहै छै निमुखा गरीबके कोनो स्थान नहि छै ओ स्थान जनमत पार्टी लाबि कऽ देलकै से विश्वास करैत हुए जनमत पार्टी जनमत पार्टीसँ जुड़ै लए चाहै छै जे जनमते सिर्फ जनमत पार्टी चाही कहि कऽ मधेशमे ओहि दुआरे मेन ओकर अथी छै अभी के जे हाँ, मतलब करोड़ों और हाँ, मतलब लाखों रुपया लऽ कऽ वार्ड अध्यक्ष के टिकट देबै जे चीज के प्रश्न करलिए ओ हर एक पार्टी में छै ओ चीज अहाँ हाँ, लाबै से मतलब कहै से पहिले भी हम जनमत पार्टी में नहीं छै ओ चीज केना के अहाँ प्रश्न करि सकै छी जनता और के गाड़ी जनता और के बुझेबै आ, एकदम हमरा सबके बार बार दस बरससँ लए कऽ एखनी तक भी घर घर जा कऽ ई चीज कहि रहल छियै जे जनता जनता जकरा चाहतै तऽ एकटा गरीब लेबर मजदूर किसिमके आदमी भी वार्डमे लड़ि सकै छै मेयरमे लड़ि सकै छै तऽ आब मेयरेके पद भेलै तऽ कहबै तऽ मेयरके स्थानीय तऽ बहुत तगड़ा होइ छै ओहिमे तऽ कनि विद्वान आदमी तऽ चाही आब हरेक मजदूरे किसिमके आदमी जेतै तऽ ओ ए बी सी नहि बुझतै तऽ ओ की ओहिना विजन सब लाबि कऽ विकास करतै तऽ ओहिमे तऽ ओहन तऽ चाही लेकिन जनमत पार्टी एहन उदार भाव एकटा लाबि देने छै जे हरेक व्यक्तिमे ओ चीज छै जे हमहूँ नेता बनि सकै छै किए तऽ हमरा आरके केन्द्र समितियो बैसकमे गेलियै डलके बर बैसल गेल रहियै तऽ ओहिमे जब डॉक्टर साहब एलै तऽ कहलकै कमसँ कम तऽ एखुनका प्रीवियसमे जे दस करोड़ खर्चा करै छै तऽ अपना आरके एको करोड़ तऽ करय पड़तै आखिरकार पर्चे बैनर कार्यकर्ताके खेनाइ पिनाइमे तऽ ओहिना बहुतो मने गरीब तरहके नेता देखलियै हम

जे अखनी के हँ ई स्पेस के बात कर लिए ओ जनमत पार्टी से स्पेस ले के लेल हँ केहन व्यक्ति या तो ओ सिस्टम से ढलल रहबाक चाही कि ओकरा पैसा रहबाक चाही जे खर्च करते तऽ अहाँ सब ओहि चीज के कोन हिसाब से देख के आओर के व्यक्ति ओहिमे एकटा स्पेस मे सेट भऽ सकै छै ओकरा अहाँ सब ओहि जे प्रोसेस छै ओहिमे पैसावला भऽ सकै छै कि एकटा सिस्टमसँ भऽ सकै छै ओ चीज हँ, जनता आओर के कनि जनता एकदम। आओर के खुला देबै एकदम एकदम आ, कहबै तऽ आ, हमरा डॉक्टरो साहबके अन्तर्वार्तामे एकटा बात पूछने रही जे आपको देखते हैं डॉक्टर साहब या युवा दस्ता गठन करते हैं भीतरे भीतरे उसको तालीम दिलाते हैं अलग देश का बात करते हैं ये सब क्या है तऽ ओहिना कहने रहै जे हमरा सबके युवा दस्ता कि देशके भविष्य के बनेतै युवे ने बनेतै यौ नहि बनेतै आइ तऽ हमरा सबके की छियै ओ चीज लाबि दैके चाहै छै जे आबैवला पीढ़ी भी एकटा स्वच्छ राजनीति करो सद्भावसँ आदर्शसँ एकटा मानव जीवनके व्यतीत करो आओर अपन एकटा ई मानव जीवन की छियै कहिके एकटा जन जनताके अनुभूति कए कऽ दौ जे युग युगान्तर तक नाम रहतै उएह ने चीज हमरा सबके ई युवा दस्ता जे कहबै वास्तविक कहबै तऽ जे ओ चुनावके टाइममे घुसखोरीवला पैसा बाँट फाँटवला करतै तऽ हमरो सबके युवा दस्ता सेनाके रूपमे तैयार रहतै आ ओहि भ्रष्ट नेताके ओहिना रंगे हाथ पकड़ि कऽ आ तुरंत कानूनके हवाले करतै हमरा सबके एकदम निष्पक्ष स्वतंत्र रूपसँ चुनाव कराबै लए चाहै छियै आ एकदम युवाके जे लहर देखै छियै जन लहर देखै छियै एकदम सम्भव छै कोनो असम राजनीतिमे किछो असम्भव नहि छै हरेक चीज सम्भव छै युवा दास्ताके इलेक्शनमे खड़ा करि रहल छी ककरो भी ओहिके मतलब माध्यम की रहतै पैसाके बलपर या कोनो दोसर सिस्टम छै स्वराज्य आइ दस बरससँ घर घर जा कऽ हर अनेको टाइममे जेना बाढ़ि पीड़ित हो हवाहुरी हो ओहन टाइम सबमे जाए जाए घर घर हरेक व्यक्तिके आदर भावसँ ओकर समस्याके समाधान केनाइ या तऽ जाहिसँ हइ ई आदमी लगबाके भी हो अपना भी ओहिमे लागै पड़तै तऽ लागिके भी हो ओहन तरहके एकदम रोड मैप क्लियर छै तऽ जनमत पार्टी जे कहबै ओहने ओहने जनता ओकरे चाहै छै ने यौ जे सब जनतामे घुलल मिलल छै ओकरे ने टिकट देलापर ओ एकदम स्वतंत्र रूपसँ विजय हेतै ओहिना पैसाके चलखेल नहि होतै तऽ केतौ वर्षो वर्ष ई पैसावला नेता सब तऽ की छै आइ चुनाव एलै आब की करै छै तऽ स्थानीय तहमे दलितके की केलकै तऽ चालीस हजार पैंतालीस हजार टाका देबो केना देबो तऽ किस्त हिसाबसँ देबो पन्द्रह हजार आइ देलियै आ पन्द्रह हजार की करबै तऽ चुनावके टाइममे देबै आ देखी वोट हमरे दिहे आ ई किस्ता जे रहलो आब चुनावसँ बाद तोरा फेर पन्द्रह हजार देबो देखियौ तऽ हमरा सबके ओकरा फाड़ चिरैत फाड़ैत एकदम जे सही नेता छै जे एकदम जनतामे जनप्रिय छै लोकप्रिय छै ओहि नेताके जनमत पार्टी खड़ा कए कऽ आओर लीडर बनेतै आओर चुनावमे माध्यमसँ विजय भी हासिल करेतै से बात

एकरा अहाँ सब कोन नजरिया से देखै छियै आ वास्तवमे कहबै तऽ बड़का एकटा विकराल स्थिति छै देशमे देशेमे हम कहब आ विशेष कऽ कऽ तऽ एकटा नगरमे हम बसै छी नगरके नेतृत्व करै छी तऽ ओहिठुनका जे गतिविधि सब देखै छी बहुत बड़का विकराल स्थिति छै हमराके स्वतंत्र मधेश गठबन्धनमे जब प्रतिबन्ध रहै पुलिस पकड़ै तैयो ओतेक डर नहि लागै जतेक डर एखनी लगै छै ई विपक्षी सबके देख के जे कखनी की करतै एकर कहनाइ मुश्किल छै कहबै तऽ इएह आइ जस्ट पाँच छः दिन पहिलेके घटना छियै हमरो हमर घर हनुमान नगर कंकालीके आठ नंबर वार्डमे घर छै ओही वार्डमे एकटा गेस्ट हाउस छै रेस्टोरेंट तरह गेस्ट हाउस छै तऽ ई एहिसँ पहिले हम कहने रहौँ जे मोही यादववला घटना जे कहने रहौँ एहिके क्रममे ईसभ की केलकै तऽ शैलेश शाह जी मेजर छथिन एखन वर्तमान ओ तीन दिन चौदहो वार्डमे तालाबन्दी करा कऽ आ चाभी अपना पास राखि लेलकै आ एकर रणनीति तैयार की केलकै जे जनमत पार्टीके विरोधमे नारा जुलूस होबाक के चाही से कहि कऽ ओ सब चौदहो टा वोट ओहिमे एकटा कहबै तऽ माओवादीसँ जीतल दस नम्बर वार्ड छै ओ कहलकै नहि हम विरोधमे जनमत पार्टीके नहि जेबै जनमत पार्टी जे भी एखनी कए रहल छै ओ सही कए रहल छै ओकरा विरोधमे हम नहि जेबै तऽ तेरह टा वार्ड कहबै तऽ ई अपनामे बैठ कऽ आ षड्यंत्र रचलकै एकटा षड्यंत्र रचलकै जे जनमत पार्टीके केना दमन कयल जाय तऽ ओ इंडियासँ कहबै तऽ लठैत सबके मंगेलकै ओहिमे दूटा लठैत एलै तऽ दूटा लठैत एलै तऽ हनुमान नगर नओ बजे रातिके पहुँचलै नओ बजे रातिके पहुँचलै तऽ आब मेयर तऽ डायरेक्टे गप करतै तऽ जनता तऽ देख लेतै तऽ ओकर चमचा सब लग ई फोन कए देलकै जे दुइ आदमी गेस्ट हाउसमे रहैके लागि आयल छै अतिथि ओकरा व्यवस्था कयल जाय तऽ ओकर चमचा जे रहै ओ ओहि वार्ड आठ नम्बरके वार्ड अध्यक्ष रुन्दिलाल मण्डल छियै ओकरा लग फोन केलकै जेना ने गेस्ट हाउसके चाबी देल जाउ तऽ ओ चाबी बेचारा दए देलकै आबि कऽ ओहिमे रातिमे रहलै तकर बाद ईसभ की केलकै जे एकटा स्कॉर्पियो मंगाल देल जाय हमरा तऽ ओहिठिना एकटा हनुमान नगरके ललन राउत छै चौरसिया राउत छै बरेबा तऽ ओ राउतके स्कॉर्पियो मंगा देल गेलै ओकरा ओ गाड़ी लए कऽ ईसभ टूरमे आब कतय कतय गेल ढलकेबर तकके तऽ थाह छै ढलकेबर तक रातिमे घुरलै तकर बाद ई की केलकै तऽ ओही गेस्ट हाउसमे सँ दू टा रजाइ लए लेलकै आ ओहि रजाइके ओहि स्कॉर्पियोमे दए कऽ एक आदमीके बीचमे सुता देलकै आ ओ ड्राइवरके कोरोना जङ्गलमे लए कऽ उल्टा कऽ बान्हि देलकै आ ईसभ गाड़ी लए कऽ जे छै भागि गेलै इंडिया जब कुनौली बॉर्डरमे पास होइत रहै तऽ ओहिना ओकरा जे छै से प्रहरी रोकबो केलकै जे

बी एस पी मे रहै चारि पाँच दिनसँ पकड़ने रहै ओकर बाद आइ काल्हि देखै छियै घर पर जमानत पर छोड़ा गेल लए गेल तऽ छै तऽ ओहन ओहन घटना सब ई नेता सब कए रहल छै जनमत पार्टीके दबबै खातिर लेकिन जनमत पार्टी अपना दृढ़ विश्वासके साथ अगाड़ी बढ़ल छै तऽ ओहि पर जे गम नहि छै ओहि सबसँ चाहे हमला कराबो कतबो नेता दमन करो किछो करो ओहि सबसँ कोनो डरै नहि छै जनमत पार्टीके तऽ शुद्ध रूपमे कोनो गलती करबे नहि करै छै जनमत पार्टी तऽ डरैके तऽ कोनो कामे नहि छै एहिना एकदम विशुद्ध रूपसँ जनमत बाड़ी लाग अपना पैरपर टिकल छै आओर टिकल रहतै आओर आबैवला दिनमे भी हम कहै छी एकदम स्वतन्त्र रूपसँ पैसाके चलखेल नहि भए कऽ भी चुनाव करैत एकदम विश्वास छै जनता प्रति विश्वास एकदम चलू हम अहाँ कार्यक्रमके अन्त अन्त पर

कहि सकै छियै आन्सर दऽ सकै छियै बहुत सुन्दर कविता आब हमरा सबके जनतामे जनता आओर कविता किसानके अखनी जन आन्दोलनमे आन्दोलिते छियै अखन मांग सब हमरा सबके सम्बोधन नहि भेलैए तऽ जनताके क्रेज जे छै दिन प्रतिदिन बढ़ि रहल छै जनता तऽ सब कविता की जनतामे बुझेबै जनता सब बुझि रहल छै या जनमते टा पार्टी जबकि मानि लिअ सत्तामे नहि छै को- कोनो चीजमे नहि छै फिर भी मुद्दा लए कऽ किसानके सबसँ समस्या किसान सत्तर बरससँ कहबै तऽ किसान यथावतके यथावत छै ओकर मांग कोइ पूरी नहि केलकै आइ कहबै तऽ ई देश कृषि प्रधान देश अर्थतंत्रमे बहुत मजबूत रहै पचास वर्ष पहिले जेकि आइ कहबै तऽ हम अरबो अरबोके धान निर्यात करैत रहियै साउथ कोरिया सिंगापुर इंडिया लेकिन उएह जगहसँ आइ हमरा चावल लाबय पड़ै छै बहुत दुर्भाग्यके बात छै तहिना देशके बात कहबै तऽ बैग हइके एहिना पर्दा पछाड़ी कारण छै जे बातसँ हम कहलहुँ ई नेता राज जे चला रहल छै ई नेता राज समाप्त एकटा जनमत पार्टी करतै सिर्फ जनमत आओर मधेशमे जनमते रहतै ओनली वन जनमत रहतै आओर ओकर अलावा कोइ नहि रहतै हम ई एहि स्प्रेइंग स्प्रेइंग योर लाइफसँ एहि जन जानकारी दै छी जनताके आओर ई जनताके आवाज दै लए हम चाहै छी जे घर घरसँ उठू आओर अपन अधिकारके लिए अपन मांग पूरा करैके लागी सड़कपर उतरू से हम जनतासँ एकदम कोटि कोटि नमनो करै छी आओर अ, उत्तर प्रगति के अहूँ सबके उत्तर प्रगति के लागी बहुत बहुत उम, भगवान से प्रार्थना भी करै छी जे आबै वाला दिन में हमरा सबके एकटा उज्जवल एकटा अ, अथी अ, संरचना बनाबी एहन जे अ, तकर हम कामना करैत अपन दुई शब्द एहिना अंत करैत आओर अहूँके बहुत बहुत धन्यवाद कि ओते काल ओहिठाम